National Health Mission, National Tobacco Control Programme leh United Pentecostal Church of Northeast India Sunday School Department ten thawhhona an siam angin vawiin Hmangkulasi Venglai UPC Biakin ah zuk leh hmuam that lohna chungchang inzirtir a nei a nia. Congress candidate vote turin Kulasi Bial mipuite, MPCC General Secretary Arvan Lalvena, ex-MLA chuan a sawm. Government PSY Middle School Reng Kekawn Policy Plan Bincham Hnih Panga Hnen Silver Jubilee lawmna hun an buatsaih chu Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pu Kela Rinliana chuan khuah lian niin a hmanpui. Ruirial bialtu mla Pu Kela Hlungliana'n Mualkhang RMSA Building thar a hawng. Thirtute, Chibei u le, Sila ram nghak hi ka ni a, chanchin thar i lo ngaihthlak chhunzawm ang. National Health Mission, National Tobacco Control Programme leh United Pentecostal Church of North-East India, Sunday School Department ten thawhhona an siam angin vawiin khan

North Mizoram District kaihhruaiah hian Rev. JH. Zahluna, Secretary General, Sunday School Department, UPC, NEI chuan Keynote Address a sawi a, NHM, NCTP leh General Sunday School huaihawt hian serchhip leh lunglei ah Sunday School zirtirtute kohkhawma zirtirna pek an nih tawh thu a sawi a, kum thar lamah Siaha, Champhai leh Mamit lamah te an neih leh an tum tih a sawi. Rev. JH. Zahluna chuan Sunday School zirtirtute chu zuk leh hmuam ti lo tura ngaih an nih thu a sawi a, vawiina an thuhriat tîrte chu naupangte leh Kohhran member te an zirtir leh chhawn theihna tur atan a kohkhawm an nih thu a sawi. Hei vang hian resource person te pawh inbuatsaih uluk tura an ngen ṭhin thu a sawi a, Presentation an pek te pawh a hma a an lo siam tawh reng mai lo a, zirtirtu kal khawm ten an naupang te an zirtir leh chhawn theih tur a hriatna hlan chhawn theih tur hria se an duh thu a sawi. Social Worker, National Tobacco Control Programme, Kolasib District, Pisilvi Zomuanpui chuan kal khawm te power point hmangin vaihlo leh a kaihhnawih tih that Lohna hrang hrang zirtirna pein WHO in hriselna a tih hian mimal hriselna chauh a kawh loh thu te, kan chenpuite nena kan vai hriselna a kawh thu te sawiin zuk leh hmuam hi tharum tel lo a kan nunna min laksak tu a ni, a ti. Sylvie chuan Kolasib District hi NCTP Chu sang hnih sawm paruk atangin Kolasib District Hospital-a inbun thu te a sawi a, Mizo chawzuk leh hmuan mipi leh pu atanga kan lo chin tawh, kan culture a bet a nih avangin ngei tura inzirtir a hau tak thu te a sawi a, zuk leh hmuam te thin, ngei duh te tan thawh tanni atanga zirtawp ni thlengin a rawn thei tur clinic an neih thu te, a pantu te chu an mamawh dan a zir a, damdawi pawh an pek thin thu a sawi bawk a ni. Chawhnu lamah Rev. Arlalni thanga kaihhruaina hnuaiah zuk leh hmuam chungchang bakah Sunday School pawimawhna ngaihthlak a ni a, Rev. Biak Sangzuala, Director, General Sunday School Department leh Ivan R. Letbiakfela, Treasurer, General Sunday School Department ten zirtirna an pe a ni. Congress candidate vote turin Kolasib Bialmipuite, MPCC General Secretary R. Vanlalvena, ex-MLA chuan a sawm. Nimin khan Congress Bhavan project vengah MPCC chuan Kolasib constituency a ding tur puanna leh inlawmna hun an hmang a. Thusawitu an party General Secretary R Vanlal Vena, ex-mla chuan tih dik tawk lo tam tak an nei tawh thu leh an tihsual tawha ngeihdam a dil a. Pu Lalsawta hova sawrkar tha siam turin INC candidate te min vote sak vek turin Bialtin mipuite ka sawm cheu a ni tiin Congress chu an intiam a. Tihlawhtling thin party an nih avangin rin ngam turin a ngen a ni. MPCC General Secretary chuan India ramah Kristian te an chep sawt tih a sawi a, Kristian chhan chhuak turin Congress party nih a tul a, heng buaina zawng zawng thlen chhan chu bjp vang a ni. India ramah sakhaw inzirtirna kal pelin party an din a, Hindu kan sawisel hran lo, Muslim kan sawisel hek lo. Mahse, bjp ten sakhaw beh chhanna politics an khelh dan. Dik lo hi kan do a, kan paihthlak a ngai zawk, a ti. Zpm leader Pul Dawma chungchang pawh sawiin langsar taka bjp sawisel ngam lo, an fan hmanga tlin chak niin a puh a, a sawisel chuan fan an pe lovang tih an hlau bawk si. Hmanlai upain bak an lo sawi thin angin a awm mek a ni, tiin bjp thawhpui ve lo tur Congress Party chu zawm zel turin a sawm a ni. Heti lai hian Mizoramin gas leh buhfai hniangnar dan chu A ke a bai niin a sawi bawk a, kum tin chhungkaw pakhat buhfai an mamawh zat chhutchhuah a sa vek a nih laiin Mizoram mipui mamawh tur an chhutchhuah a sa aia tam daih sorkarin buhfai lei nan a hmang thin niin a sawi a. Supply Minister tha kan nei tih te hi thil tak tak chhutin a tha reng em tih hi mipuiten kan ngaihtuah a chian a ngai a. Assembly session zawh ah leh RTI hmangin sorkar buhfai lei dan hi ka dil thin a, thlatin cheng nuai zanga vel hi buhfai leina atan Mizoram sorkarin a chawibelh ziah a Hemi kawng a thiam lo chu ngaihtuah a ngai, a ngaih thu a sawi. Gas pawh bawr khawla atangin Mizoram, Tripura leh Nagaland ten an lak khawm thin chu state dang a indan tak avangin Mizoram gas a lo hniang hnar ta niin a sawi a, hei hi Congress sawrkar lai atanga a intan tawh niin a sawi. Tarlan tawh angin Kolasib bialah Congress party chuan SL rinawma New Diakawng chu an dintir dawn a ni. Government i SYE Middle School Reng Tikawn Scholarship ten kum sawmhnih panga tlin Silver Jubilee lawmna hun an buatsaih chu Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pu Kela Rinliana chuan khualian niin a hmanpui a, Serlui bialtu mla Pu La Rinsanga ralte chu khual zawh awm a ni. Minister Pu Kyaw Rinliana chuan Silver Jubilee a hriat rengna lungphun hawngin Government TSY Middle School in Silver Jubilee an thleng chu a lawmpui takzet tih a sawi a. School bul tumtu Donor Famta Pu TSY chu Kolasib mi ropui zing a mi a nih thu sawiin tun dinhmun hi rawn hmu ve se a lawm hle a rin thu a sawi. School bul ṭan tirh lai a hmuh A hmun chu ngawpui hnuai a nih avangin naupang sikul kal tur an awm mai lo ang tih hlauhthawn awm thu te, sikul pan chhohna pawh bum bo tak a nih thu te sawiin zirtirtute leh khawtlang hruaitu leh tlawmngai pawlte inpekna avangin tun dinhmun hi an thleng a ni, a ti a. Amah pawh sikul bul tantute zinga mi a nih angin an thahnem ngaihna leh an thawhrimna pawh a hriatpui thu a sawi. He huna khual zawh awm bula Rinsanga ral teh pawhin thu sawiin, Government TSY Middle School bul tumtute hmalakna chu fak awm a tih thu a sawi a, school in Silver Jubilee a thlen theihna chu zirtirtute vang a ni tiin, zirtirtute kutah naupangte hma khua a innghat thui hle tih a sawi. Naupang ten aia upa zahna leh nun kawng tha an zirna leh rinna kawnga anmahni kaihruaitu chu zirtirtute an ni tiin, zirtirtute chu thahnem ngai taka an mawhphurhna hlen chhuah tum turin a chah a ni. Silver Jubilee lawmna hunah hian School zirtirtu leh zirlaite bakah Sorkar Official te, khawtlang hruaitu te, tlawmngal pawl tlawmngai pawl hruaitu leh sawm bik mi thahnem tak an tel a, School Managing Board Chairman Pu Ngam Lalthavan hun kai hruaiin Headmaster Pu Arlel Zawkiman report a pe a, zai leh recitation ngaihthlak niin School naupang ten chairaw leh siktui thianglam an entir a, Jubilee hriatrengna Minister chuan thing a phun bawk a, Programme hman zawha Silver Jubilee rawpna lawmna ruai kil ho a ni bawk. Government TS Loi Middle School hi January ni sawm panga sangha zakua sawmkua paruk ah din a ni a, Silver Jubilee chu Covid nineteen hri leng avangin a hun takah lawm thei lovin tunah hian lawm a ni ta a ni. School hian zirna piah lamah faina hapta inelna ah tum sarih pakhatna dinhmun havin pahnihna leh pathumna pawh tum eng emaw zah an lo la tawh a, tun dinhmun ah Headmaster thawktu pakua awm mekin zirlai naupang za sawm paruk an awm mek a ni. Tuirial bialtu mla Pu Kela Dongliana'n Mualkhang rmsa building thar a hawng. Tuirial bialtu mla Pu Kela Dongliana chuan ni sawmhnih pakhat thla kual sanghnih sawmhnih pathum khan a bial chhunga Mualkhang khua ah hun hmangin rmsa High School, Farmers Smoke House leh VC House sak thar te hawnna hun a hmang a. Pu Dongtea chuan thu sawiin Mualkhang rmsa High School zirlai Pariat awmna chu board exam-ah an vai a, an pass theih nan khawtlang nu leh pa te thaw ho a tul em em a, tin nu leh pa te pawh board exam tur te chu exam tibuai thei tur khawpa in lam a chhawr a, hnathawh tir lo turin a ngen bawk a ni. Bialtu mla Pu Dawngtea hian cheng nuai sawm hmanga sak VC House chu a hawng nghal bawk a, hetiang building hi Aizawl khawpuiah pawh awm se a zahpui awm loh khawpa tha leh mawi a sak a ni chu lawmawm a tih thu a sawi bawk. VC ho star chu thlei bik nei miah lo, Pathian hre reng chunga rorel nana hmang turin VC te a chah bawk a ni. Mualkhang VC pi Lalfakawma pawhin thu sawiin, an khuaah ruala thil ro tling tak tak pathum lai mai hawn a nih chu lawmthu a sawi a, Minister leh mla te hnenah lawmthu a sawi mawlh mawlh tur an nih thu sawiin, mipuite thawhhona leh mla in engkim a lo buaipui sak thinnaah Lawmthu a sawi bawk a ni. Tin, bialtu mla hian khawtlang nu leh pa ten anmahni sumseng an lo rawih. Middle School-a Hindi teacher pawh mla fan hmanga rawih chhunzawm tur a ni thu a sawi bawk a ni. Hemi ni vek hian bialtu mla Pu Kela Dongliana hian Khamrang khua tlawh nghalin Khamrang Table Tennis Club te hnenah Sport hmasawn zelna atan Table Tennis Board pakhat a hlan nghal bawk a ni. Excise and Narcotics Department chuan ni zan dar riat khan saitual daia Meth tablet nuaihnih kg sawmhnih leh gram zathum an man a. Heng Meth te hi Myanmar atanga lak state pawn a hralh tum mek a ni. Meth neitua pu mi pahnih Prasanjit Nama, kum sawmhnih pali, son of Santosh Nama, Mani, Manik Nagar leh Subrata Sarkar kum sawmhnih pakua, Narayan Sarkar, Kalsimura, Kamla Chowra Police Station, West Tripura District, a khawsa nia inchhal te chu an man. Excise and Narcotics Department hian met phurna atana hman Mahindra XUV three hundred car thar hlak registration number la nei lo pawh an thlen sak a, he car ah hian met thuhrukna tur an lo siam chap a ni. Excise and Narcotics Department leh CIDS Central Yma thawk dun pawhin nimin khan Hmunhniah heroine Graham sawmnga pahnih leh a neitu a nih a neitu nia pawh mi pahnih an man a. Matt leh heroine vanga man te hi The Narcotics, Drug and Psychotropic Substance Act, nineteen eighty five, NDPS Act tlawhchhanin thubuai siam sak an ni. NPCC hruaituten chanchin bu mite hnenah loan guarantor, sorkara tan thei lo thu an sawi chung chang chu zpm thelai chuan chhangin Mipuite rilru kawihherhna atan dawt thu an sawi chu sim tawh turin Congress hruaitu lu te an ngen tih an sawi. Thuchhuah chuan MPCC hruaitu ten he thil an sawi hi pui an tih thu an tarlang a, tunah hian cooperative, society, government companies, other statutory corporation, other institution, loan cheng nuai sang sarih za thum sawm sarih pahnih pawhin pakua pahnih an puknaah sorkar hi guarantor a atang mek a, an loan puk Kung Belkhawm hi Chengnuai sanga za sawmsarih point pakhat bial a ni a tiin ZPM a sorkar a nih chuan an party a beiseina thar nei thelaite tan theihtawp an chhuah dawn thu an sawi a. Thelaiten hma an sawna changkanna leh hmasawna kawng dika ke an pen chu an duh dan a nih thu an tarlang. Congress hruaitulute hian Mizoram thelaite tan beiseina thar leh Policy tha zawk an chhawp chhuak thei lo a nih pawhin hetiang dawt hmanga thalai te tih beidawn hi ching tawh lo turin Congress Party hruaitu lute ZMP thalai chuan an ngen a ni an ti bawk. Congress Treasurer Doctor Lalmalsawma nghaka chuan mnf sorkar ah lal chhungkua leh an khawnbawl te tan lo chuan, Ṭah leh haṭhialna a chang mek tih a sawi. He thu hi nimina Congress Bhavan-a Friday political session an neihnaah a sawi a. Mnf sorkar hnuaiah record tam tak a chhe zawngin kan siam mek zel a, ṭum khatah rui hla u, man hal tam ber record te, nungcha dan phal loha man hnem ber state te, GSDP atanga teh a, lei bangah ber state min nihpui mek a ni, a ti a. Doctor Mala chuan mnf sorkar hnuaiah hian sumdawng te an beidawng a, chawhmeh a zuar te pawh an beidawng tih sawiin sorkar hnathawk te pawh a hun taka hlawh an lak thei loh avangin an beidawng mek, a ti a. Mnf mi leh sa ngei te pawh bil lak thei loh avangin an beidawng mek tho tih a sawi. Mizoramin hruaitu tha zui tlak a zung mek tih sawiin a hruaitu chu kan nei, Pathian pawhin a hruai duh, mahse Pathian hruai thei an nih a ngai ti a sawiin Mizoram rum tlawk tlawk chu chhan chhuak turin Congress-in hruaitu tha a nei tih a sawi bawk a ni. ZPMPSC member TBC Lalven chhunga'n Dikna, rinawmna leh huaisena nen he ram siam ṭha tur hian thei tawp kan chhuah mek a ti. He thu hi vawiin zing Aizawl North two huam chhung Ramthar Sihpui ruama Street Campaign neihna ah a sawi a. TBC lal ven chhunga chuan vawiin ah hian nang leh kei hian enge kan hlawkpui ang tih hi ka sawi duh a, sorkar hnanghet thawk ni lem lo, nitin inhlawhfa eizawng te, carpenter, driver leh mahni kutkuai eizawng mek te tan sorkar chenfak awm siam kan tum a, Ban kaih policy kan aupui hian a huam zau em em a, tlaima leh tumru te tan din chhuahna tur policy zpm hian kan zuar a ni. Labour ses tam tak sorkar ah kan chhung a, heng hi tun aia tangkai zawk, chenfak awm zawk a siam kan tum a ni. Lirthei khala ei zawng te tan a tak a hnathawh kan tum a, kan dan neih mek te siam tha in pension an neih ve theihna tur ruahman a siam a, a tak a tihlawhtling ngei kan tum dawn a ni, a ti. ZPMPSC member chuan kan ramah hmasawnna hna thawh a ni a, kan environment tih chhiat siam that leh na tur sum thahnem tak lo kal chu a hmanna tura hmang leh lo, hman ngeihna pawh hre lovin kan awm mek a, a sawi chhuak tam thei mai ni lo, a taka hna thawk thei, dik taka thawk thei sawrkar kan mamawh tawh a ni a ti. Smart city project kan pawisa tam tak kan hmu a, Khawpui smart erawh kan la din hlei thei chuang lo a ni. Covid avanga development kal hlei thei lo anga an sawi. An chhuan lam fo hi mipui hma a sawi ho kan ngam a, state dang aia che thei lo bika kan awm hi Covid vang a ni reng em tih hi sawi ho kan ngam a ni. Mipuite thil ropui tak tak tiama a taka tih hlawhtlinna hmu pha leh si lo hian hun rei tak kan lo awm ta a, zpm kan sawrkar chuan mipui thleng phak Hmasawn thlen turin mipuite kiangah awm kan tum a, kan chanvo a ni anga kan chan loh thil tam tak hi kan chan ngei theihna turin hma lak kan tum a, ban phak sorkar rawn chhawp chhuah sak che u kan tum a ni, a ti bawk. Khati zawng kha chanchin thar kan puan theih chu ni e.